Bom dia pessoal, nta spera ma tudo alguém sa dreto e ma passa um bom final de semana e ma semana começa super top. Bom, hoje nu sa ta bem fazi react de música des artistas li un artista super talentozu ki txoma Gary Mendes, múzika txoma Bon Bu Mininu. Gary Mendes é fidju di piskadoris, el e se família é la di Txada Grandi. Gary Mendes ta sta na Olanda i el ta faze se xous, live shows, el ta kanta na kriolu i na otu língua. I el e ten un talentu di toka várius instrumentus. Diskulpa-m, ami N ka sabe toka ninhun, má nu ben oiba bu múzika li sin, Y nu ta da nos opinion. Batuku batuku opa opa. Hey! Kazaku top man! Odja kel simblu di nos mueda la, e ten li sin eh panu terra Hei! Hei! Nu bai, nu bai, nu bai! Polon, Ok, Polon. Ei, rapás, Polon, nhos da-m un kamiza tudu prétu, N ta agradese. Uh, dor, dor.

Xinti instrumental. Yeah. Dan Rapia, man. Dan Rapia. Grande editor de vídeo.

kel trabadju di vídiu li tanbê instrumental na másimu na prime vestuáriu videoclip tudo na prime mensagens através de imagens na prime tanbê hey nu bai nu bai credo credo e pessoal bombo e poi criança na costa ok É, bu pode pui algen na kosta bonbu un algen tanbê, má sen bonbu mininu mutu más fixi.

Yes yes pripara pa kuzas ki sa pa ben pripara bu ten ki sta priparadu pamodi é bo priparadu ka inporta tenpestadi tenporal nevi txuba di granizu you gonna be ready nu bai. Korason vulkaniku ra pika kel ta rabenta mo na txon botaniku si nha simentu pa fidjus alimenta futuramente hasta la victoria siempre la luta kontinua reta tex mãos erga afrika negra general.

Yo yo yo yo bu fala munti kuza nha irmon bom e ta e e e uza un un por exemplo nos vulgon pa mostra nos tipo di nos spritu ki é explosivo e no na bom sentido e e e ta rebenta mo txon botanico pa pa pa kria e tal e dipos e ben pa kel parti di identidade di nos como africano e fala di Cabral, e fala di nos luta, e fala di nos ispiritualidadi, N ka fla relijion, N fla ispiritualidadi, y ta mostra la y Amilcar Cabral y Fidel Castro ladu a ladu, sin, dja stevi momentu ki es konxi y es konxi di un manera interesanti, ki Che Guevara sa ta fazeba, si no mi nganu, un viajen pa Afrika e obi ta fladu di Cabral e kuandu e ta volta di novu e fala ku Fidel Castro sobri Cabral e rapazis interesa na konxi kunpanheru e kel storia tanbe la e interesanti, si nhos kiser nu ta ben kontal un dia na un video, ok? Bon, ma enfim, nu ba ta bai e e e dal na ingles e dal na spanhol E da-l, e da-l na diferentis língua, e da-l na kriolu tanbê, klaru. Nos Kabu Verdi di speransa y vontadi la Opa, opa, opa, opa, opa, opa! Kredu! Bars!
Mamari fala! Nos Kabu Verdi di speransa y vontadi. Jeralmenti nu ta obi, Nos Kabu Verdi di speransa y tal, má li sin e akrisenta, y vontadi. Ô seja, e ka sô spera Kum pe pa kel kuza txiga? É vontadi mesmu pa kel kuza txiga, vontadi di fazi algu, vontadi di sta firmi ta susti. Super top! Nu bai! Liberdadi Kon bu mininu durmi sabi Alkansa bu sonhus milagri Na tudu spritu identidadi Di tera di alma di sangi Top! Super top!
Kredu! Eu nu ta para li sin asi pa fika bunitu. Pesoal, N ben odja ma diretor di vídiu tanbê foi Sae Rodrigues, ki é mésmu algen ki dizenha nha logo di Jpeters React. Pesoal, Yow! Beat top! Letra top! Mensajens não falado na letra, mas sim através di vídiu, top! E kel nostalgia de que, que aquele groove que instrumental trazi super top super top yo e tem um cena lá que se lágrima tá cair lá que que lá é aquele alguém que xinti é cá chora de tristeza é chora num num sentido maior e mais profundo super top que ali é Gary Mendes música chama bom bom menino a mi já fica estupefacto pessoal Super top, super, super, super top. Pessoal, nhos bem li, nhos da like, nhos comenta e nhos partilha es música. Nu partilha es música. Nu partilha es música. Nu xintil, é tem uma vibe top. Um grande abraço, muito obrigado, nu sa junto, até a próxima.